Seyran bey, Yunus Qandımnı ustazım dep sayasıñız, onıñ aqqında ne ayta bilirsiñiz? Yunus ağa Qandım şahsen menim ömürimde pek büyük bir rol oynadı. Yani bir taqdirane bir körüşüvimiz oldı, bundan yirmi yıl evelsi desem olur. O vaqıt men Qırım müendislik-pedagogik universitetiniñ bir studenti olaraq, Yañı Dünya gazetasına keldim. Dedim, bir-eki maqale yazacaq olam. Bu redaktsiyada meni başta bir Avlâziz Veliyev qarşılap aldı ve o dedi, Bizde redaktsiyamızda şair Yunus Kandım çalışa, eger vaqtıñ olsa, onıñ da vaqtı olsa, bir körüşsemiz laf etsene, dedi. Yani onıñ yol-yoruğınen böyle bir körüşümiz oldı, aynı şu künü Yunus Tkandımnen. Bu adamnıñ o qadar bir küler yüzlü, o qadar bir samimiy, açıq yürekli adam olğanı körip, men şaştım, kerçekten desem. Ve meni elime qalem tutturğan. Birinci ocam, ustazım Yunus Kandımı oldı. Yani bütün ömürim başqa bir yolnen keter edi, eger o künü, şu yirmi yıl evelsi men körüşmese edim Yunus Kandımnen. O, onıñ yardımınen men, meselâ, qırımtatar tilinde maqaleler yazmağa ögrendim. Özümniñ bazı bir qaralamalarımnı kösterip, Onıñ fikirlerini diñlep, tevsiyelerini köz ögüne alıp, şiirler yazıp başladım o vaqıt. Soñra İlham edebiy birleşmesi meydanğa ketirildi, İsmail Gasprinskiy kütüphanesiniñ terkibinde. Ve Yunus Kandın bu İlham edebiy birleşmesiniñ, edebiy klubnıñ reberi oldı. Universitet talebeleri, mektep talebeleri bu klubğa, bu birleşmege kelip, edebiyatımıznıñ, şiiriyetimizniñ inceliklerini ögrendiler, yazmaq, çızmaq ögrendiler degendeyim. Ve bizim, Yunus Kandı bizim em ustazımız, em babamız oldı. Yani o qadar babacasına. böyle bir bizge munasebette bulundı, öyle bir samimiy, aytqanım kibi, açıq yürekli bir insan edi. Ve o vaqıt pek çoq talebeler kelip, bayağı şeyler ögrendiler ondan, onıñ ustazlığı sayesinde. Men belesem, tek yazmaq-sızmaq degil, edebiyatımızğa, sevgi duyğusını aşlağan bir insan olaraq da tanıta bilemiz Yunus Kandımnı. Yunus Kandım şahsen özü pek işkir, ğayretli bir insan edi. Yani bir daqqa boş oturğanını men körmedim. Men em. Redaktsiyada işte olğanda em evinde bir-eki qaç kere körüşkende men köre edim, daima çalışa, daima icat ete bu adam. Öz ğayelerini ortağa qoyıp, bu ğayeler etrafında adamlarnı birleştire edi, meraq uyandıra edi adamlarda bir de bir mevzu etrafında degenday. Mesele. Cengiz Dağcını tercimeler yapa. O, Cengiz Dağcı türkçe yazdı da, türk tilinde. O, qırımtatar tiline tercime etti. Bir şeyler, bir de bir meraqlı bir tercimesini ya da meraq, eserde bir de bir meraqlı bir yerni alıp, biz, bizge de öz quvançınen paylaşa edi. Baqıñız, mına böyle bir, nasıl ustalıqnen, nasıl yüksek bediyliknen yazdı Cengiz Dağcı dep, böyle bir, yani. Cengiz Dağcı olsun, başqa ne qadar Lesâ Ukrainka olsun, Taras Şevçenko olsun, ne qadar dünyaca belli insanlarnıñ, ediplerniñ eserlerini o qadar ustalıqnen qırımtatar tiline tercime etken. Ve episi bu, onıñ göñülli, yürekten yapqan işleridir. Bunıñ içün o, kimse oña, elbette, bir kapik bile bermedi. Yani o, onıñ, aytam da, Pek böyle samimiy insan edi. Ne yapsa, bunıñ, bunıñ yapsam edebiyatımızğa, milletimizge, halqımıza bir faydası olur dep, şunı tüşünip yapa edi. Böyle altruist deyler de, öyle bir adamlarğa, şimdi ket-kete öyle adamlar siyrek endi rast keleler, yazıqlar olsun. Bu o, o evelki nesil ğaliba edi, öyle. Ve kerçekten de ne qadar mına biz onnen. Arada bir Salğır boyunda körüşe edik biz, o, mesele, işten soñ barıp, Salğır boyunda çoq-çoq saatlernen laf ete edik. Ve, elbette, ne aqqında laf ete bilemiz? Edebiyatımız aqqında, şiiriyetimiz aqqında, halqımıznıñ dertleri aqqında, kelecegi aqqında, öyle bir, aynı o, özü de ayta edi, mesele, Özbekistanda, dey, bizim, Türkiy nesil ediplerimiznen laf etkende, biz de aynı şu mevzularda laf ete edik. Tilimiz, edebiyatımız, halqımıznıñ kelecegi, Vatanımıznıñ kelecegi. Ondi, yani böyle bir nesilden nesilge keçken bir o laflar, bu halqımıznıñ, epimizniñ bir nesi, Ratsızlağan mevzular. Meseleler, mevzular başqa, ya böyle olmaq kerek. Biz, mesela. millionlarca, meselâ, nüfusu millionlarca insanlardan ibaret olğan nice halqlar bar, olar öz kelecegini qayğıralar, öz tilini qayğıralar. Olar millionlarca, episi bir qayğıralar. Biz, meselâ, Qırımda üç yüz, dört yüz biñ olıp da, halqımıznıñ, tilimizniñ, Vatanımıznıñ kelecegini qayğırmasa, kimse bizim yerimizge kelip qayğırmaz. Biz yapacaq işlerimizni yapmaz. Bunıñ içün biz daa olardan, başqa milletlerge baqqanda daa da çoq ğayretli, daa da çoq çalışmaq kerekmiz. Ve er bir yapqan işimiz semereli olmaq kerek. Tek özümizge degil de, etraftaki qardaşlarımızğa da faydası olsun. Bir de bir, meselâ, men bir şey yapam da, Başqa insan da bundan faydalansın, öge ketsin degende, bir-birimizge yollar açmaq kerekmiz. Yunus Kandil yaşlarğa yol açqan insan, büyük insan edi. Men öyle pek yazıq olsun, öyle bir taqdirniñ ükümi ile, Allanıñ ükümi ile pek erte aramızdan ketti, vaqıtsız aramızdan ketti. Pek büyük bir yanıq, büyük bir. Facia bizim içün, mına, onıñ, onıñ talebeleri içün büyük bir, şegirtleri içün büyük bir faciadır. Alâ daa, alâ daa men, meselâ, bir de bir mesele ortağa çıqqanda deyim, ya, şimdi Yunus ağa sağ olsa edi, bir fikir paylaşır edi, bir, belki, o maña yardım eter edi, men oña yardım eter edim. Bir, çünki daa, meselâ, aqlınızda onıñ Kiyevde, Küneşten bir parça, Qaralğaçlar duası antologiyaları çıqqan edi, ukraince ve qırımtatarca. Mına böyle proyektler daa çoq edi onda, planları çoq edi. Mına o degen edi, vefat etmezden evel o degen edi, şimdi Cengiz Dağcınıñ yañı kitabını çıqaracam, Cengiz Dağcınıñ bir romanı esasında kinossenariy azırlayım degen edi. Şimdi Kiyevde, dedi, bir qaç yazıcımıznıñ, Eki tilde çıqacaq eserleri üzerinde, kitapları üzerinde çalışam ve siziñ de yardımıñız kerek olacaq, degen edi maña Tahir Kerimovğa ve digerlerge. Lâkin apansızdan aramızdan ketken soñ bütün bu işler toqtap qaldı. Yani ne qadar bir insannıñ emiyetini köz ögüne alınız, ne qadar bir insan pek milletimiz, edebiyatımız içün ne qadar büyük işler yapqan edi, ne qadar müim. Emiyetli bir insan edi. Onıñ pek sevgen bir lafı bar edi, Yunus ağanıñ, Qaranlıqtan şikâyet etkence, bir çıraq yaq, degen edi. Bu atalar sözü mi ya da özü? Bu atalar sözü. Yoq, bu ata, bu, bu belli atalar, amma onıñ böyle bir misal etip ketirgende, şu sözlerni de cümleden qullanğan edi o. Men belesem, bu bizim halqımız içün bir yol-yoruq köstergen bir sözlerdir. Biz çoq şikâyet etemiz ve aqlı olaraq çoq şeylerden şikâyet etemiz. Lâkin eger biz çıraqlar yaqmasaq, amelde bir şeyler yapmasaq, halqımıznıñ kelecegi kerçekten de havflı olacaq. Halqımıznıñ, belki de halqımız halq olaraq saqlanıp qalacaq, lâkin bu endi biomassa olacaq. Şimdi başta bir biz ana tilimizni saqlap. Qalmaq kerekmiz. Ana tilimiz saqlap qalmaq, inkişaf etmek içün bizge kitaplar kerek, derslikler kerek, jurnallar, mecmualar, gazetalar kerek, neşirler kerek.